Welatê min tu wî bûka cîhanî Hemî bax û bihişt û mêrg û kanî Şepal û şox û naz û gewr û rindî Gelek şirîn û nazik pir ciwanî Serî taca Selaheddînê Kurdî Enî roj e di bircên asîmanî Du birhên te kevanên Ristemê Zal Du tîrên te ji zilfên qehremanî. Silav bînerên hêja. Hûn bi xêr hatin xeleka şeşemîn ya bernameya Eywa. Îro em ê behsa wêjeyê di dîroka Kurd û Kurdistanê de bikin. Em ê tê de kûr bikin û gelek ziraviyan binasin. Ji bo wê ji bajarê Girkêlegê ez ê bi xêr hatina dîroknas, lêkolîner û mamoste biradostê Mîtanî bikim. Tu bi xêr hatî mamoste gelek kêfxweş im got mêvanê min î. Serçava Mamosta Rahman xwedê xerît bêta wê spas bo te û wenanja te. Her hevî spas. Mamoste biradost ka hema em rasta rast derbasî mijara xwe bibin. Hewce nake pêwîstî pê nîne ku em behsa Kurda bikin, Kurd ji ku hatine û Kurdistan çi ye û çi mana vê Kurdistanê ye ji ber ku êdî Kurd miletekî xweda nasname ne, hene bi hezarê salan li ser vê xakê jiyane. Lê ka em bi kurtî dîroka Kurdistanê bi şêweyekî dîrokî wekî vegotineke dîrokî em binasin. Belê. Jixwe axaftina me her tim bersiva ji dagirkera re û ji kesê xwe dikine dijminê netewa Kurd û doza Kurdî. Yê ku Kurda tune dikin. Wextê ku em karê dîrokî dikin, em armanca me em xwe bidine xuyakirin. Em bêjin em hene. Ne wek hûn bêjin hûn nîn hûn ne wek ew dibêjin hûn nîn carna me dikine ereb carna me dikine tirkê çiya carna me dikine faris na ji xwe dem ne ew deme jî e, dem e, serrast dibê weke kurdê me gotî geyad bin kevira de namênê e, lêkolînê me jî çêdibên dîroknasê me jî hena dîroka kurdî îde tê xebtandin îde tê şopandin îde tê naskirin lewra vêja Ne weka wa derket. Hate xuyakirin got miletê Kurd miletê herî kevnar e li herêma Mezopotamya de. Yanî min deh li min li Camirê Hesen Elewî guhdar kir dibêjê Kurd beriya Ereba hatina Iraqê. Yê yê ragihêner jî matmayê me got çawa dibêjê ku rasta hecî Kurd in. Dîrok dem nîne kengî li vê herêmê ne. Di dema şehristaniyê de, di dema Somera de dibê Kurd li ser xaka xwe ne û Ereb hezar û çar sedî beriya hezar û çar sedî ve hatine hezar û çar sedî dema Abdulmatî ve hatine. Lewra vêca ev gotineke Abdulopeke ji deryayeke rastiyê bi bi bi hezar bi seda lêkolîn kirine got Kurda jî Şehristanîkeka mezin ser xaka xwe ava kirine di Kurdistanê de û dora Kurdistanê jî û di Mezopotamiya de jî. Yanî hê hê ji dema ji xwe em em hev hev be hev beşê miletê kevnar in. Di di hê dema jiyana mirova de dişkevta û serdara de mirovê kevnar serdemê kevirî yê yê kevin û yê yê navê yê mizolîtî û yê paleolîtî û yê nîolîtî.

Jiyanê ne ê wamla bi wamladaran e, wekî ti giş dema ava ke na şehristaniyê ve em karin bê bajarvaniyê ve, ne şehristaniyê bajarvaniyê dema Sûmeriya de jî me Kurda jî, pêşiyê me Kurda jî bi deha dewlet û împerator ava kirin. Ez karin hema min bi kurtî behsa wa bikim. Yani çiqa îde dijmin bêjin no nema dijmin serketê rastî paya bûa nivîskar lêkolîn Gotî navdar in cûdî heşt hezar sal beriya zayîne dema ser çiya bûn, paya bûn hatine xwarê Kerkûkê ava kirin û wekî Tirkê ketine hatine heta Somerê jî sed û bîst û pênc sala Somerê de jî man. Wekî dî Êlemî ji rûlatê Kurdistanê paytexta wan a Sûsa û binê Şûşe çar hezar sal beriya zayîne ew jî ser xaka Kurdistanê bûn, dewletek ava kirin heta heşt sed û pêncî beriya zayînê sê hezar sal bêhtir. Xwedî şehristanî ne. Jixwe em behsa kaşiya bikin. Kaşî kesê bi wijdan hene. Arşa ki sehperestiyan dibêje bêgoman kaşî bakê Kurdan e. Di hezar nû sed û pêncî beriya zêyayînê hatine paytexta wa li herêma Kermanşahê bû û Kurdistan sey kirine bin destê xwe de. Wekî dîn xeynî Kurdistanê jî heta herêma Somer û Akad başûrê Mozebûyetamiya jî 600 sal hîmayet destê wada. Navê wê herêmê hingî Kurdonyaş bû. Kurd û Niyaş, navê Kurd hingî buha vebû. Ji xwe gotina aş yanî xweş e. Aş xweş e heta niha aş xwarineka herî xweş e. Heta cem birayê me yê zerdeştî jî xwarineka herî xweş e. Aş yanî gotina xweş. Wekî îdirkê piştî kaşiya Lolobî li herêma Şahrazûrê ew jî Di hezar û heft sed û pêncî sal beriya Hezayînê bû. Ew jî ketina şerê Akadiya de. Sergonê Akadî yan yê ku yê ku gelek stemkar bû, ba lolobiya karî bû xwe ber xwe bixin. Paytexta wan Xumazî bû, li Silêmaniyê bû. Hingî hingî Xumazî me digotî da. Wekî tirkê ji xwe em behsa xoriya bikin, bavkê me yê xorî yê bavkê şehristaniyê tevin. Yê yê yê yê xwediyê tîpê mîxîn e. Yê xwediyê tîpê Go strana yekemî pê hatî nivîsandin, strana Nîgalê yê go gihana heta Ogarêtê yê go Kurdistan kine bin destê xwe de wekî Tirkiyê jî Go çanda Fironî û çanda Îgrîkî hemka ji wa jî gelek peywendî bi were kiribûn û ji çanda wa jî sûd girtibûn. Belê û heta heta navê bernamca wa eywana tiştek hate bîran bi eywan. Belê. Min xwendiye go navê Ferûn bi erebî digo Esalûn il wase eywan fereh

Paytexta yê Hîtî, xelkekî lê Hîsî, Hîtî, Xatûşa nêzîkî Enqera ye, ew jî hemû belgê xorî ne. Piştî xoriya Hûrî Mîtanî bi dewlet Împaratoriya Hûrî Mîtanî xorî paytexta wan a ûrkêş bû, girê moza bûn ha şkarê ew jixwa navdar e hemû belge ne û hemû perestgeh tê de ya, qesra padîşah Topkîş tê de ya, bîra Abî tê de ya, Hemû xwe dîka di şara Sand xa dê xuya kirin ku xwedî Kurd xwedî role kin, xwedî şehristanî ke herî xurtin di herêmê de. Mîtarî ji xwe em bi bîr nekin jî ku karî bûn Sûrî Seîd jî biparêzin ser destê Ferûniyan hema basa Ferûniya kir. Ferûniya hevdeh şer dijî wa pêk anîn, piştî hevdeh şereganan bawerî wem nikarin mîtaniya bi kotek sernimiz bikin. Divê vê jî em dîplomasiyê ji wan vekin mirovahiyê. Lewra vê jî bûne dostê herî ferz û xurt di herêmê de. Sê keçê xoriya mîtaniya xwemar kir, yek ji wan Nefertîtî ya. Nefertîtî em nas kin navê na Gulo Kîba ya. Gulo Kîba can bê Gula Kîba nî ji gotina ji Hîba hatiye ji Xwedê hatiye divê Gula Xwedê. Wekî Tirkê ware bûna aştîxwaz û alîkar. Ji xwe em werina kaltiya, kaltî jî Azaw Sid bi riya Zayînê ne, ew jî li herêma Torê bi navê Torê ji wa hatiye. Navê Torê ji wa hatiye, navê paytexta wa Torşeva bû. Torşeva bû li cem Wanê bû. Mane heta heşt sedî pêşde tevî dewleta Mîdî bûna. Piştî wana manayî hatna manayî hatna ew ji li herêma seqizê bûn ev hemû hema wilo mînakin ji dewletê ku kurda ava kirî şo vê je mîdî navdarin şanşayeke pirmezin şanşayeka pirmezin mînrosîkî dibêje kurd neviyê mîdiyana yanî bi kurtahiya lo me behsa dewletê kurdî kir em karin ferehî jî û piştî wa jî jiyana netewî berdewama ya kurdî berdewama di dema Axmîniya da û dema Sasaniya da û heta. Heta dikê Sefewî û Osmanî ya û heta roja me îro yanî Kurda di her derê de şopeke xwe hiştiye û û berdewam kiriye. Belê Xal Zelal bin dîrok Zelal bê heta bi Sasanî ya Kurd bûn, belgeha na jê derê me hene û heta bi Sefewî ya jî Kurd bûn. Sefewî ew ê ku mixabin siyaset xirab e carna jê carên na ku wî niqaba heta malbatekê birader çê dibê Sefewî ya tadil Kurda kiriye, mînak Sasan ya tadil Kurda kiriye vî rengê hene yanî heta nav dewletê me Kurdî de carna jê wa jî tadil hevdût kir.